Sɔre waka. Waka nsɛm pii afa nnipa yiyi mu a wɔyɛ tia wɔn a wɔwɔ HIV. Wadwene mu. Ɛdeɛn ne saa nyiyimu no? Fa nsɛmfua kakra bi kyerɛ me w'adwene seesei ara. Me din de Serwaan. Yɛyɛ asuafoɔ aduɔkron nson wɔ yɛn sukuu dan mu. Madam Pokuwa yɛ yɛn abusua mu abrabɔ ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Yɛn nyinaa mu, ɔka sɛ yɛn ne yɛn man daakye. Ɔyɛ yɛn sɛ nnipa mamam.

Mo ani adwuma pa sɛɛ wa. Medase madam. Me hwɛ a, mo nyinaa mo ate nyiyimu yi ase paa. M'ani agye yie. Ansa na yɛbɛtoa so no, nsɛmmisa bi wɔ hɔ. Madam. Ahaa, John. Madam, woahunu obi a wanya AIDS pɛn? Adɛn na wobisaa saa asɛm yi? Ɛne sɛ, nnipa binom se wɔnnye AIDS nni esiane sɛ wɔnhunuu obi a wanya AIDS da. Sɛnea mo nyinaa munim no, ɔkwan baako pɛ a yebetumi ahunu sɛ obi anya AIDS mmoawa no bi ne sɛ wɔbɛyɛ HIV nhwehwɛmu. Mpo koraa no, Me ara minim obi a ɔwɔ HIV, na wanya HIV. Obiara a ɔwɔ dan mu ha, mo nyinaa, anyɛ koraa no, munim nipa baako a wanya HIV. Mo nyinaa. Madam Pokuyaa yɛ yɛn abusua mu yɔnko. Ne kunu awu. Ɔbaa kurom ha no, mfie kakraa atwam. Yɛfii ha na ɔte. Metaa ne no di nkɔmmɔ. Ɔkaa sɛ yɛnim obi a ɔwɔ HIV no. Mante aseɛ papa. Sɛwa, sɛnea wunim no, me deɛ ɛba w'adwene kyerɛ wɔ nsɛm mu a, migye wo di paa. W'awofoɔ nim wei dada, na mifiri m'akoma mu da wo ase paa wɔ nea woayɛ ama me nyinaa. M'adwene yɛ me sɛ, ɛberɛ aso sɛ wo nso wuhu. Sɛwa, Esne kum me kunu. Dɔkta no kaa sɛ, na ohia ayaresa foforo aba, abɛɛfo nnuru a ɛbɛbrɛ yareɛ no ase. Anka saa nnuro yi bɛma me kunu atena hɔ akyɛ. Ná ne bo aden dodo. Ná yenni saa sika no, enti me kunu wui. Aane. Afei sɛ wunim obi a ɔwɔ HIV? ɛyɛ me. Ɔsom bo dodo wɔ y'ayɔnkofa ne adekyerɛ mu. Huhum, yɛntumi nhyere no saa. Aberɛ nyinaa no ɔka kyerɛ yɛn sɛ, sɛ akwansideɛ bi bɛba w'akwan mu a, mma yɛmpa aba. Ɔka sɛ, Sɛ wopɛ sɛ wosesa nneɛma a, ɛwɔ sɛ wunya akokoduru. Hello, Ɔmanpanyin Twerɛfoɔ nie. Mpawokyɛw, mɛtumi abɛhunu wo? Ɛfa krataa bi a megye di sɛ ɛhia paa. Ampa paa. Meda ase. Sɛ ɛbɛyɛ a yebetu HIV/AIDS yare no ase no, ehia sɛ ɔmamma biara betu ne ho asi hɔ ako atia no. Ɛyɛ obiara asɛdeɛ sɛ ɔbɛboa yɛn wɔ saa nkɔmmɔtwetwe ne nkitahodie yi mu. Saa nsɛntwerɛfoɔ nhyiamu yi yɛ akwanya kɛseɛ bi a Ɛho hia paa, na afei ɛbɛma yɛahunu ahofama a yɛhia firi ɔmamma biara hɔ wɔ krataa bi a yɛn nsa akan mu. Afei. Afei, na ɔtwerɛeɛ no bɛka ama yɛn, Miss Serwaa Aquiamoah. Ei sɛ wo a, mennye nni. Abɔ me pusa. Meda ase paa. Ɛkwan da hɔ. Wei ne me krataa. Yɛ Wura Ɔmanpanyin. Mekyerɛw krataa yi kyerɛ ɔyaw a mete wɔ me mu. Aane, Yɛ Wura Ɔmanpanyin. Mete yaw paa sɛ mehu m'adamfo bi a wanya HIV yareɛ yi. Ɛnnɛ wiase mu yi, ɛhia sɛ obi bɛnya ne ho. Ansa na wanya ahotɔ ne apɔmuden anaa? Deɛ nti a ɛyɛ me ya ɛnnɛ ne sɛ. Menim sɛ nnuro wɔ hɔ a, mpo. Ɛtumi ma wɔn a wanya HIV mmoawa no. Atumi anya ahoɔden. Na wɔn ani akye, mpo wɔannya nnuro no nyina a. Yɛwura Ɔmanpanyin, mesrɛ wo. Mede awerɛhosu firi m'akoma mu fa wo tumi boa ma nnipa a wɔhia nnuro yi nsanka bi. Ɛba sɛ yɛntumi a. Yɛnsrɛ aman foforɔ na wɔmmoa yɛn. Medaase paa Yɛwura Ɔmanpanyin. Ɛnansa. Medaase bio, Awuraa Akua Moah. Mese wo nnɛ sɛ, mɛtu me ho asi hɔ ayɛ nea mɛtumi biara. Meda ase.